मिस्टर फ्लावर मैं नानी का केस कर दूंगा जीवन भर केस लड़ता रह जाएगा हमरा सबके एहि बात पर गुमान यऽ जी जे एकटा अपना संस्कारमे मैथिली संस्कारमे एकटा बच्चा एहि रूपमे आगू बढ़ि रहल यऽ नेहराके एहि लड़का पर गर्व छै भोरके बाजल हँ एखन साढ़े तीन

आओर अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरियो छै तऽ आइ अछि सात तारीख सात तारीख छठिके तेसर दिन संध्या अर्घ तमाम बिहारवासी तमाम मिथिलावासीके इन्तजार रहै छै एहि दिनके एहि पलके सालो साल हमसब इन्तजार करै छियै बाहर रहि कऽ कि कहिया एतै ई दिन छठि आओर आइ छठिके तेसर दिन संध्या अर्घ इमोशन छै छठि हमर सबके शब्दमे नहि बयाँ कयल जा सकैये कि की छै छठि एगो बिहारीके लेल तऽ वएह संध्या अर्घ छै पूरा व्लॉग देखब संध्या अर्घके बनल रहू अजुका व्लॉगमे हैया देख लियौ ठेकुआ ठकुआ आओर हमरा एम्हर साँच सेहो कहल जाइ छै महाप्रसादके तैयारी चलि रहल छै देखियौ सब गाड़ी सब जल्दी जल्दी खाली भऽ रहल छै ड्राइवर साहब सब जेथिन घर ई तीनू तऽ खाली भऽ गेल छै ओ दूटा भऽ रहल छै एखन देखियौ एतऽ भुसबाके चाउर पिसायल जा रहल छै जाँतमे आधुनिकताके दौरमे जे अपना सब अपन संस्कृति आओर अपन संस्कारके बिसरि रहल छियै छठे एगो एहन पाबनि छै जे अपना सबके अपन पुरान संस्कृति आओर पुरान संस्कारसँ जोड़ै छै देख लियौ ई जारनि और यह जारन के मदद से अग्नि द्वारा चूल्हा पर तैयार कैल जेते छठ के प्रसाद यो छठ के जे भी प्रसाद बने छे मैटे के चूल्हा पर और इमर देख लियो तैयारी आब हम जा रहल छी छठ के प्रसाद आने के लिए तो चलू चले छी तो पहुंच गए हम मिठाई वाला दुकान पर मुरारी पान भंडार जे की हाईवे पर छे और आब ले मिठाई मिठाई लऽ के बैग में रख लिए हैं और आप जा रहल छी घर चलू चले छी और पूरा दिन के ब्लॉग देखाब बनल रहब मिठाइ लऽ कऽ घरके तरफ निकललहुँ तऽ रस्तामे भेट गेलथि माधव जी आओर पिन्टू जी इहो सब सक्रिय जा रहल छथि किछु सामान लैके लेल छठिके तऽ कहलियै चलू कनी देर सङ्गे चलै छी आइ छठिओके दिन ब्रह्म बाबा नहि छोड़लखिन देखलियौ कहने रहौ ने ब्रह्म बाबाके श्राप छै गुमती घर पहुँचलहुँ तऽ देखलहुँ कि लगभग प्रसादी तैयार भऽ गेल छै आओर सभगोटा मिलि कऽ आओर प्रसादी तैयार कऽ रहल छथि एतय आब जे छै से अनेरे टंडेली मारै लए सब आदमी निकलि गेल छै अनेरे कोनो काज नहि रहै तऽ घूमै लए की यौ देखियौ चलि रहल छै लक्ष्मीके धुलाई किया तऽ हमरा गाँवमे बुझले यऽ ट्रैक्टरसँ जाइ छै छिट्टा घाट पर ताहि दुआरे धुलाई चलि रहल छै ट्रैक्टरके देख लियौ हे लक्ष्मी धोकऽ तैयार छथिन घाट पर जायके लेल आओर इहो टोटल दूटा ट्रैक्टर हमरा सबके तरफसँ बाकी दूटा ट्रैक्टर लऽ जाइ छथिन स्टाफ अपन घरसँ छिट्टा लऽ जायके लेल घाट पर आब एलहुँ हँ रेडीमेड शॉप पर कपड़ा दियाबैके लेल अपन स्टाफ सबके अर्जुन जी हैया छथि और एक आदमी और एता एक आदमी और जे कहने रहूँ से आबि गेलथि हैया देख लियो डाला भऽ गेल छै तैयार घाट पर जायके लेल सब सामान एहिमे एडजस्ट भऽ गेल छै और इहोमे केरा टाब नेबो और एहिमे मिठाई कुशियार हैया सब चीज तैयार छै रेडी छै घाट पर जायके लेल कनी देरमे निकलबै हमसब घाट पर आब रोहन बाबू जे छै से अपन बसंतीके चमका रहल छथि की रोहन बाबू हम्म। लगभग समय भऽ गेलै हँ तऽ आब जा रहल छियै स्नान करै लए स्नान कऽ के हैब तैयार आओर एहिके बाद निकलब घाटके लेल नहा सुना कऽ रेडी भऽ गेलियै हँ आओर आब निकलबै घाटपरके लेल मातोजी सब भऽ गेलखिन हँ तैयार आओर आब जे छिट्टा छै से लऽ जेबै घाटपर ट्रैक्टर लागि गेलै हँ आब एहिपर लोड हेतै छिट्टा एकटा छिट्टा हम उठा कऽ हिनकर माथा पर दऽ देलियनि हँ आओर दोसर छिट्टा उठेबै हम आप देख लियो गोलू भाईजी अगल बगल के आदमी सबके छिट्टा लोड कर रहल छथिन ट्रैक्टर पर सबके छिटा जेतन घाट पर संगे गाड़ी लोड भऽ कऽ निकलि गेलै आओर हमहूँ सब पैरे जा रहल छी छठि घाटके तरफ रोहन बाबू होइए तब पहुँच गेलहुँ हँ छठि घाट पर और देखा रहल छियै एतुका माहौल की छै देख लियौ हमर गाँव के छठि घाट एकटा जोखर पोखरि छै बहुत पैघ पोखरि छै और हमर सबके जगह भेटतै एकदम लास्ट में तऽ जा रहल छी लास्टमे पैरे बाकी देख लियौ तऽ दीप सब जरि रहल छै देख लियौ पूरा छठि घाट आओर हमरा सबके जगह भेटल एहि बेर सबसँ लास्टमे देख लियौ एहिके उम्हर ओना सेहो पोखरि छै लेकिन ई सबसँ लास्ट जगह छै एहि घाटके कनिक बाद उम्हर बचल छै आओर देख लियौ माँ चाची आओर भौजी सब सेहो आबि गेलखिन हँ आओर धीरे धीरे सब अपन प्रसादी पसारि रहल छथिन दीप वगैरह जरा रहल छथिन

ताबे इम्हर छठि माता के व्रती सब पानि में जल में प्रवेश क गेलखिन हैं देख लियो पवनैतिन सब आप पानि में जा रहल छथिन देख लियो एगो और उम्हरो गेलखिन हैं धीरे धीरे सब पवनैतिन पानि में जेथिन देख लियो चलि गेलखिन हैं दादी माँ पानि के अंदर देख लियो हमर गांव नेहरा के छठि घाट ई तो एखन बहुत आगू तक नहीं देखा रहल यऽ आगू जाकर सेहो देखायब ई सबसे लास्ट पार्ट छै

अही ने तहन से कहै छलियै कपड़ा नहि भेटलौ फुलचन काका हमर सबटा ब्लॉग सबटा चीज देखै छियै ने हम सबटा देखै छी। देख लियो छठ के सौजका अर्घ फुलुल जी की आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है हाँ आप अच्छा अच्छा बुजुर्ग लोग का इंस्टाग्राम आईडी बनवा दिए हाँ पावर अहीं जे शुरू अहीं जे खत्म ये खत्म नहीं नहीं पावर तावर नहीं चाहिए हमरा अहाँ सब खाली पैर दुलार आशीर्वाद बने नहीं रहिए

हमर गाँव के सब सीनियर सिटीजन और लगभग सब गोटा हमर वीडियो देखे छथिन केहन लागे ये वीडियो चाचा ई वीडियो मने रो- रो- रोनित के वीडियो जी जी हमरा सबके एहि बात पर गुमान यऽ जी जे एकटा अपना संस्कारमे मैथिली संस्कारमे एकटा बच्चा एहि रूपमे आगू बढ़ि रहल यऽ

आ एहन तरहके लड़का आइके तारीखमे सोशल मीडिया या एहि नेटवर्कसँ जुड़ल यए सभ अहाँके जे छै से एहि लड़काके प्रति आ सभसँ हम अनुनय करबै जे एहि लड़काके सब्सक्राइब करबै एकरा जतेसँ जते अहाँके सब्सक्राइब करबै ओते एकरा जे छै से माइलेज भेटतै आ माइलेज भेटतै तऽ ओते ई आगू बढ़तै हमर सभके शुभकामना अहाँ सबके सपोर्ट आशीर्वादे छै आशीर्वाद खाली बनेने रहियौ हमरा लेल बहुत छै आशीर्वाद ई लड़क ई रोनित जे छै से हमर भातिज गछमे लागैए एकर पितेजी अहाँके हमर संगी छै तऽ हमर आशीर्वादके जतऽ जखन चौबीस गुना साथ और हमरे ने एकरा प्रति गांव के सबके जूनियर से लऽ कऽ अग्रज से लऽ कऽ अनुज तक सब वर्ण के सहानुभूति छै आगू बढ़े के सहानुभूति माने अलग शब्द नहि सहानुभूति छै आगू बढ़े ताहि के लेल सब ग्रामीण अहाँ के एकरा संगे ठाढ़ छै से चौबीस गुना सात एतऽ अहाँके हमर कक्का छथि हमर भैयारी छथि हमर भातीजी यऽ सब तरह के अहाँ के क्या चाहे टीम के गार्जियन गार्जियन छथिन तीन चारि जनरेशन गार्जियन मित्र संग तीन चारि जनरेशन एतऽ थ्री जी फोर जी कहै छियै एतऽ फाइव जी ओरिजिनल एतऽ हमसब छी सबके शुभकामना हिनका संगे तोरा मने रोनित के संगे छै आगू बढ़े ओना एकर नाम हम सब सानू सानू कहै छियै बहुत धन्यवाद अहाँ सब गोटा के चाचा और नेहरा समस्त ग्रामवासी के सेहो बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा सब गोटा बच्चा से लऽ के पैघ तक सब गोटा सपोर्ट करै छथि और नेहरा के नाम एक दिन इहे नेहरा के बेटा पूरा देश में लऽ के जेतै अहाँ सब खाली आशीर्वाद दियौ ताबे इम्हर समय भऽ गेलै हँ हाथ उठाबैके देख लियौ पबनैतिन सब हाथ उठा रहल छथिन आब हमरा गाँवमे ई छिट्टा वापस घर पर नहि जाइ छै किया तऽ घर पर जेथिन तऽ दोबारा जगहे नहि भेटतै तैँ सब एते झाँपि झाँपि कऽ राखै छथिन घरक सदस्य सब हिनका छिट्टाके उगड़ि कऽ भरि राति एतऽ रहथिन देख लियौ सँझुका अर्घ भेल खतम सब अपन अपन घरके तरफ विदा सब भेलथि विदा तऽ हमही किया बचब भाय हमहूँ घरके तरफ भऽ गेलहुँ विदा सौझका अर्घमे घर जाइत रही आओर किछु समोसा लिट्टी नहि खाइ ई तऽ बेजाय गप छै तऽ रुकलहुँ हँ अपन गाँवके सबसँ प्रसिद्ध समोसा लिट्टीके दोकान सुरेश चचाके दोकानपर ओहिके बाद की करकरा देलियै गरम गरम लिट्टी हम सिंघारा नहि खाइ छी ताहि दुआरे लिट्टी और ले भाई पहुँचलहुँ अहाँ घर पर फेर से प्लानिंग बन गए घूमे फिरे लेल जाके निकल रहा छी घूमे के लेल देखायब बनल रहू चलू चले घूमे के लेल तो निकल गए हाँ घूमे के लेल बना रही कनिया लंग हाजरी एक हाजरी दू हाजरी

कहिये देख लियो हमर गांव के तमाम नवयुवक सब सब गोटा एके जगह गप सरक्का भ रहल छै फेर से भेट गेलत हमरा सब के दूटा भाई लेलत संगे फोटो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आब निकल गेलो हम सब भोजन के तलाश में कोनो होटल सगरी के तरफ चलू चले छी हाईवे पर देखाब कत रुकबे की के लिए पूरा हाईवे पर एकेटा इहा टा रेस्टोरेंट खुलले रहे एतो एलो भयंकर भीड़ कहलिए ने ने ने बाहर ठीक छी हम सब एतौ भेट गेलथि किछु भाई लेलथि फोटो फाटो और एक बाद फिर निकललहुँ एतऽसँ हमसब बाहर लौट के बुद्धू घर को आए कतौ नहि किछु खुलल रहै तऽ सकरी के लाइन होटल में हमसब बैसलहुँ पनीर और रोटी चापे के लेल भरि पेट खेला के बाद फिर से निकलि गेलहुँ घर के लेल कनी सुतनाइयो जरूरी छै ने भाई फिर भोरे उठे के छै भोर के बाजल है एखन साढ़े तीन और उठलहुँ हँ आब जायब नहायब सुनायब ओहिके बाद जायब घाट पर चलू चलै छी और देखायब बनल रहब तऽ रेडी भऽ गेल हूँ आब निकलि रहल छी घाट पर के लेल बनल रहू ब्लॉग में भैया मोनू भैया और सोनू भैया सेहो तैयार छथि सबगोटा आब निकलबै और उम्हर रोहन बाबू तऽ निकलि गेलहुँ हँ हमसभ पाँच आदमी घाट पर के लेल चलू रोहन बाबू पहुँच गेलहुँ हँ घाट पर गाड़ी लगा देलियै और जायब आब अंदर पहुँच गेलहुँ हँ हम छठि घाट पर और देखा रहल छियै एतुका नजारा की केना छै देख लियौ छठि घाट के नजारा भोरका अर्घ के

देखियौ किछु आओर आदमी एलखिन हँ भेट करे के लेल भाईजी बहिन सब नीक लागे छथिन हुनको सबके वीडियो तऽ बता रहल छथिन हम धन्यवाद के लिए हँ कनी कनी फरी जावा लगले हँ देख लियो पबने दिन सब से हो भोर कार के लेल जल में प्रवेश क गेलखिन हँ देख लियो कनी और फरीच भ गेले हँ और देख लियो कते सुंदर नजारा छै देख लियो घाट के नजारा कते सुंदर लग रहल छै हमरा तऽ नजरे नहि हटे छले ई सब चीज तऽ

अहिना फटक्का फोड़ियै। रौदा लगा-लगा कऽ रखियै। बौआ, टॉर्च हाथमे नहि राखह। हमरा हाथमे ब्रस्ट कऽ गेल रहए एक बेर। देख लियौ, जइ समयक इंतजार रहै ओ समय आबि गेलै आओर सूर्य उग भगवानकेँ उगलाक बाद खुशी आओर दुखी दुनू भऽ जाइ छी हम। खुशी एहि दुआरे कि चलू भगवान दर्शन देलखिन आओर दुखी एहि दुआरे कि सूर्य भगवानकेँ उगिते देरी हमर सभक छठि खतम। तइक बाद फेर एक साल इंतजार करू महापर्व। छठि पूजाके लेल आओर जखने सूर्य भगवान उगलखिन तखने छठि व्रती द्वारा हाथ उठेनाइके जे सिलसिला रहै से जारी भऽ गेलै देख लियौ आओर ताहिके बाद हमहूँ दादी माँके जाकऽ आशीर्वाद लेलहुँ कहल जाइ छै कि जे छठि व्रती होइ छथिन ओ जे आशीर्वाद दै छथिन ओ मोनसँ दै छथिन आओर ओ आशीर्वाद जरूर अहाँके लेल नीक साबित होइ छै आगू लाइफमे ताहिके बाद आबि गेलथि गाँवेके किछु बहिन भाय सब फोटो लैके लेल फोटो लेलनि हुनका सब सङ्गे आओर ताहिके बाद माँके हाथसँ छठि व्रतीके द्वारा देल गेल औकड़ी खेलहुँ ताहिके बाद कि देख लियौ सभगोटा अपन अपन छिट्टा अपन अपन कुसियारके ट्रैक्टरपर वापस राखि रहल छथिन घर जायके लेल देख लियौन सभके छिट्टा ट्रैक्टरपर रखा गेल छनि वापस घर जायके लेल आओर इम्हर पूरा छठि घाट इम्हर किछु आदमी अर्घ सेहो दऽ रहल छथिन सूर्य भगवानके देख लियौन भऽ गेलै छठि समाप्त देख लियौ घाटो कते सुना सुना लागि रहल छै और लगभग आदमी आब घर के तरफ जा चुकल छथिन इएहके लेल इंतजार करै छी हमसभ सालो साल और देखियौ खत्म भऽ गेलै ताहिके बाद के आशीर्वाद लेलहुँ अपन अगल बगल के दादी माँ दीदी सब गोटा से सबके हमर बियाहे के चिंता रहै छनि केओ ई नहि कहता जे खूब पाइ कमा सब कहता जल्दी बियाह कर पता नहि की दिक्कत छै भाई मतलब अहाँ सबसँ हम पूछऽ चाहै छी हम खुश नहि नजरि आबि रहल छी एखन अहाँ सबके दुखी कहिए कऽ मानबै हमरा से कहि दिअ क्लियर कहि दिअ सोना पर सुहागा हमर माता श्री जतऽ जाइ छथिन इएह कहै छै आशीर्वाद देथुन कि बियाह भऽ जाय हम कहलियै आशीर्वादिये दादीमे पाइ बढ़िआँ कमाबू पहिले तहन बियाह की हाल चाल भौजी ये सब ठीक बात नहीं है आप अगर

वन ऑफ माय फेवरेट शॉट देख लियो कते सुंदर लग रहल छथिन ई बच्चा और छठ के छिट्टा संगे वापस घर जा रहल छथिन सब बच्चा के भोरे उठा दे छथिन देखियो सुते रहले कोरे में हमहू सब जा रहल छी घर देख लियो और हमारा गांव में सबके घर में परना दिन माछ जरूर बने तो माछ के दुकान पर ही भीड़ देख लियो ताहिके बाद कि पैदल चलैत चलैत टाँग दुखा गेल तऽ आबि कऽ ठाढ़ भऽ गेलहुँ ट्रैक्टरपर आ विदा भऽ गेलहुँ घरके लेल देख लियौ आओर एतय सामान सब उतारि रहल छथिन आब छठि भऽ गेलै खतम घरक बाबू लऽ कऽ जा रहल छथि सामान देख लियौ मोन ठीक यऽ दादी माँ आशीर्वाद दियौ

अहाँ नहि ने निकलै छियै घर से की गोपाल भाई सब ठीक अहाँ कतऽ रहै छी हम दिल्ली गड़बड़ जगह रहै छी वीडियो देखै छियै केहन लागैया ठीक आशीर्वाद दियौ आशीर्वाद दियौ माफ फेर तो कहियो खूब सुंदर हमर बाबा कहियो हमर भतीजा खूब सुंदर बनबैया वीडियो बजियौ ने कानि कऽ नहि कानै किया छियै खुशीसँ बहुत नीक लागैए जहन चचा सबके एहन आशीर्वाद भेटैए मतलब खुशीसँ कहि रहल छथिन कि हमर भातिज छह तू एते नीक काज कऽ रहल छह पहुँच गेलहुँ हँ घर आओर इएहके सङ्ग भऽ गेलै छठि जाहिके लऽ कऽ आदमीके छओ महीना पहिलेसँ एक्साइटमेंट आबि जाइ छै तीन महीना पहिलेसँ आदमी गाना गुनगुनाबय लागै छै छठिके सभचीज खतम एहि सालके छठि खतम अगिला साल फेर हेतै फेर हमसभ इन्तजारमे बैसबै एक साल कि फेर आगू छठि हेतै आओर फेर हमरा छठि अपन कल्चर अपन संस्कृति अपन इतिहाससँ जोड़ता छठी मैया तऽ की कहू मतलब मन भावुक भऽ जाइ छै बिहारीके लेल छठि की छै ने मतलब शब्दमे नहि बयाँ कयल जा सकैए पहिलेहो कहने छी हँ तऽ केहन लागल अहाँ सबके छठिके ई पूरा ब्लॉग माफ कऽ देब हमरा कनि ब्लॉग लेट एलै कनि नहि बहुत ज्यादा लेट भऽ गेलै मानै छी हम अपन गलती कनि भऽ गेलियै एम्हर उम्हरमे व्यस्त भऽ गेलियै ताहि दुआरे ब्लॉग एडिट नहि कऽ पेलियै एडिट करैमे कनि टाइम लागै छै ताहि दुआरे माफी आओर आगूसँ ब्लॉग सब टाइमपर आबैत रहतै ई बात हम अहाँ सबके कहि रहल छी सियोरिटी नहि दऽ रहल छी पता नहि कि आगू की हेतै बाकी प्रयास पूरा करबै कि टाइमपर आबै बहुत बहुत धन्यवाद ई वीडियोके ई ब्लॉगके देखैके लेल हमरा अहाँ सबके अपन मैथिल रणितके अहाँ सब अहिना प्यार दुलार आशीर्वाद दैत रहियौ जय मिथिला जय मैथिली